Shwmae a chroeso i fideo drymio rhif tri, so hello and welcome to the third drumming video. So mor belled ni 'di mynd dros um, oh, pedwar nod yn mewn bar, ni 'di mynd dros wyth nod yn mewn bar, a'r cam nesa yw dysgu beth yw fill, a na i glirio'r theori tu ôl i fe, a wedyn chwarter bar fill, sydd fel y cam gynta mewn i chwarae fills. So what we've learnt so far is we've gone over four notes in a bar,

Llenwad? Dwi'm yn siwr. Yym a beth yw e yw toriad bach i'r groove arferol yym sort of darn sydd yn cysylltu fel penawd a chorus a beth yw e mae fe'n trio cynnal sylw y gwrandawyr dwi'n cadw nhw gyda'r cân rhwng

So, er enghraifft, for example, yym a whole bar fill, y ff- y bar llawn, fill bar llawn, pryd chi'n gweld is when you see the drummer yym he suddenly goes around the kit. So pryd mae fy- s- drummer yn newid ac yn mynd o gwmpas y kit, maen nhw'n newid o wneud groove arferol, so they change from doing sort of their standard groove, Sa ni'm yn mynd un dau tri pedair one two three four un dau tri pedair one two three four. So fanna mae gyda ni 16 nodyn. So there we had 16 notes, four on the snare and the other three toms. Ond mae hwnna'n cael ei chwarae dros yr un pryd a'r a'r wyth nodyn, so that gets played over the same amount of time as the eight note groove. So as you're saying, you go from 8 to 16, which is doubling it, um, and like you said, changing the groove to keep people um, involved. So mae'n newid y cyflymder o 8 i 16 nodyn mewn yr un pryd o amser a dyw'r cynnydd yn cyflymder yn helpu pobl i cadw um, fel rhan o'r can cario mlaen gwrando a fan dweud llenwi bylcha. So, beth yw chwarter bar fill ni'n mynd i dysgu? So, what is the quarter bar fill we're going to learn? A gyd yw e, all is, yw, ar y dau nod yn olaf, on the last two notes, ni ddim yn chwarae dau nod yn nawr, ni'n trio chwarae pedwar. So on the last two notes of the bar, we're going to go from playing two notes on the four and So now we're going to play four notes. So it's going to be four and. This sort of thing. So ni'n mynd o wneud pedwar nodyn, um, na, dau nodyn ar diwedd i naw chwai pedwar nodyn. So na i achwanegu fideo i hyn, cos angen symud y camera, a na i dangos chi gyda dwylo fi. Felly, sut i chwarae y ffil a roi e mewn i'r bar. Right, so how to play the fill and put it into the bar. So, beth oedd gyda ni wythnos diwetha? Oedd un a dau a tri a pedwar a. A beth sydd yn newid nawr yw ni'n mynd i wneud un a dau a tri a pedwar a. Fel 'na, that's all. So now what changes is we're going to play instead of just the one and two and three and four and

a dyna sut ni'n chwarae fe. So dechrau fe'n araf bach, always start it slowly, um, efallai i ymarfer, just ymarfer hwnna. To start with, maybe just practice that.

Four and a one. Fel 'na. So fel wnes i dweud, jyst pedwar ar y diwedd, like I said, just four at the end instead of two. Um, a jyst dechrau'n araf, cyflymu fe lan, um, so start slowly and build it up, a efallai jyst ymarfer, and maybe just practice to begin with. Um, yeah, gadewch i ni wybod, cos os chi'n mwynhau hyn, um, gallwn ni efallai trio trefnu rhyw fath o gwersi ni un, byddwn ni'n trafod dros fe, Yn gallu dangos chi sut chi wedi bod yn neud, mor belled a beth fydd y camau nesaf. So, diolch yn fawr a mwynhewch.